Mela dan huwa t-tieni parti tal-video li kont għamilt dwar ir-ruħ u dwar l-ispirtu, jiġifieri dwar il-ħajja, ir-ruħ u l-konxju, l-ispirtu. Eh, se nkompli f'dan il-video nagħti ċertu dettalji, però qabel Qabel ma nkompli niftaħ dwar iżjed dettalji, jekk ikolli ħin, ser nirrispondi ċertu mistoqsijiet illi intbagħtuli kemm fil-kummenti tal-vidjo u anki messaġġi privati. Mela ħa nibda Bil-mistoqsija ta' Kenneth Lillian Zammit, mela, dan jew din jew dawn staqsewni, allura meta tifhem il-ħajja mija fil-mija permezz tal-ħajjiet u tkun tlajt, ħa ngħid hekk, it-taraġ kollu u wasalt sal-quċċata, imbagħad x'jiġri? Ma tibqax tinkarna jew issir xi Alla? Mela, mela l-ewwel nixtieq niċċara l-affarijiet kif inhuma. Jiena, Kevin, il-konxju tiegħi huwa differenti mill-konxju ta' kull individwu li jeżisti, sewwa? X'jiġifieri differenti? Il għaliex ejja ejja ejja ngħidu din tellieqa li mhijiex tellieqa, ħadd m'qed jipprova jgħaddi lil ħadd, imma minn perspettiva ta' tellieqa, sewwa, jiena wasalt għall-mod tal-kelma hawnhekk, sewwa, U xi ħadd ieħor wasal hawnhekk, jiġifieri jiena qiegħed 'il quddiem iżjed b'mod fejn jidħol il-konxju. Issa, jista', mhux jista' jkun, hemm nies oħra illi bil-konxju tagħhom waslu 'il quddiem iżjed minni u hemm oħrajn illi waslu iżjed minn dawk li qegħdin quddiemi. U tibqa' sejjer, jiġifieri hemm ħafna livelli ta' konxji differenti. Meta, ħa ntikom eżempju, kif tifhem meta persuna konxjament ikun għadu żgħir? Qabel ma nibda nirrispondi, mela, persuna tifhem u tirrikonoxxi li tkun għadha żgħira, sewwa, meta ħobb jgħix fl-injoranza, meta jħaddan is-sistema Sewwa meta persuna jħaddam is-sistema, dak iġġifieri persuna li konxjament għadu żgħir. Għadu żgħir ħafna. Meta persuna temmen f'reliġjon, konxjament għadha żgħira wkoll. Meta persuna tafda u tibbaża fuq il-politiċi mela hemmhekk konxjament persuna għadha żgħira wkoll, għadha immatura biex niftehmu. Meta persuna juri ċertu livell ta' konxju avvanzat, la jkun jemmen f'reliġjon, la jkun jemmen f'politika, l-ewwel ħaġa illi tindika meta persuna jkun konxjament qam, jiġifieri esperjenza l-qawmien, ma jiddependix minn din is-sistema, meta jħares lejn dak kollu li toffri s-sistema bħala trappola. Sewwa? Irrelevanti hi x'inhi. Hekk hijiex reliġjon, hekk hijiex mediċina, hekk hijiex edukazzjoni, hekk hijiex dak kollu li toffri s-sistema f'din id-dinja, f'din il-ħajja. huwa jeżisti biex jikkontrolla. Issa meta inti tara l-perspettiva kollha, kollha mhux biċċa żgħira, meta tara l-perspettiva kollha u tkun għamilt ir-riflessjoni u l-meditazzjoni u l-istudju illi għamilt jiena, Kevin, f'matul ħafna snin u jkollok parti kbira tal-istampa tar-realtà ta' din is-sistema quddiem wiċċek, tibda tinduna u tirrealizza kemm inti bħala persuna qed bħala ruħ u bħala spirtu qed tesperjenza f'ġisem tad-demm u l-laħam kemm m'għandekx bżonn din is-sistema. Il għaliex verament is-sistema li qed iżżommna lura milli nesperjenzaw il-qawmien, milli nesperjenzaw id-dawl, is-sistema qed iżżommna lura. U waħda mit-trappoli jew waħda mill-gambetti li qed nieħdu għax irridu hu, għax irridu aħna, sewwa, huwa din it-teknoloġija. It-teknoloġija hija gambetta kbira. Qed iġġibna għażżinin, sewwa, qed iġġibna zombies. Jiġifieri, inti ma għadekx tafda fik innifsek, ma għadekx Tqatta' ħin waħdek. Għaliex? Il għaliex kull mument illi ssib, pum, toħroġ il-mowbajl. Tut, tut, tut, tut, tut, tut. Kull sekonda li ssib, toħroġ il-mowbajl. Sewa jekk qiegħed break mix-xogħol tara x'se tagħmel ħa toħroġ il-mowbajl. TikTok, Facebook ma nafx. Imma fuq il-mowbajl. Ħriġt break mir-restorant tal-mod tal-kelma għalkemm għalkemm fir-restorant kont qed itteptep fuq il-mowbajl, ħriġt uħu sigaretta għal min ipejjep mir-restorant, ħriġt il-mowbajl miegħek ukoll biex toqgħod titteptek fuq il-mowbajl ukoll. Jiġifieri din it-teknoloġija ħajġekjat il-konxju tagħna. Jiġifieri inti Jekk se tibqa' sejjer f'dan ir-ritmu, insiha li se tagħmel avvanz. Insiha. Jien inkluż, jiġifieri. Jiena inkluż. Il għaliex innotajt illi meta bdejna nidħlu f'ċertu livell ta' teknoloġija, jiena rrealizzajt illi mort ħafna lura. Mort ħafna lura. It-teknoloġija hija tajba meta tkun użata b'mod tajjeb u meta ma jsirx abbuż fuqha. Abbuż, jiġifieri meta inti qiegħed tqatta' ħin kbir fuq it-teknoloġija. Barra illi qed tiħhajġekjalek il-konxu tiegħek qiegħda tmarrdek bit-trażmissjonijiet li qed tarmilek ġo ġismek bir-radjazzjonijiet, jiġifieri dawn kollha qed iżommuna lilna bħala Vjaġġaturi għax aħna vjaġġaturi. Aħna qegħdin nesperjenzaw din il-ħajja. Aħna m'aħniex ta' din il-ħajja. Aħna multidimensional, iġġifieri. Aħna ma nappartjenux f'din id-dimensjoni għax qed aħna mingħalina x'qed ngħixu f'din id-dimensjoni bħala umani mela aħna nappartjenu f'din id-dinja, jew nappartjenu f'din il-ħajja, nappartjenu f'din id-dimensjoni li aħna, aħna eh, vjaġġaturi. Aħna qegħdin nesperjenzaw dan, dan huwa alloġġ biss, qed nalloġġaw hawnhekk aħna, sewwa għal ħin qasir. Issa tgħid li kemm qasir dan il-ħin. Fejn jidħol il-ħin li jivvinta l-bniedem biex iżomm skeda, skużi, kalendarju, il-ħin huwa qasir, il-ħin huwa twil, imma jekk inti tara l-prospettiva kollha, il-ħin huwa qasir. Għaliex? Il-għaliex meta tibda tikkumparah, ma tistax tgħid nikkumparah mal-infinità, għax l-infinità ma tistax tikkumpara. Infinità ma tispiċċa qatt. Sewwa? Allura, Meta inti għall-mod tal-kelma qbadt miljun sena u qed tikkompara l-ħajja tagħna ma' miljun sena mela allura aħna nqattgħu ħin qasir. Aħna qed nalloġġaw f'din il-ħajja kurrenti, sewwa, ħalli mbagħad meta dan il-ġisem ma jibqax jiffunzjona, ir-ruħ u l-ispirtu joħorġu, imorru fejn għandhom imorru biex jinħaslu u jerġgħu jinkarnaw f'ġisem ieħor. Moħħ ġdid, il-konxju jibqa' hemm, il-memorji jibqgħu hemm, il-karattru tagħna jibqa' hemm, u l-fouls li għamilna se jibqgħu jiġru magħna sakemm aħna nirranġawhom. Sewwa? Jiġifieri jekk jien f'ħajja preċedenti kont inpejjep, u mitt inpejjep, Mhux iċ-ċans. Inti se titwieled, la tikber se terġa' taqbad is-sigaretti. Qed nagħti eżempju b'hekk. Issa f'dik il-ħajja jiddependi minnek taqtax is-sigaretti jew le. Jekk f'dik il-ħajja jirnexxilek taqta' s-sigaretti, mela allura inti klajt tarġa. Żgħira tat l-Għid tarġa' żgħira għajr għaliex hemm ħafna lezzjonijiet. Ma ninsewx illi t-tempju huwa l-ġisem u inti trid tieħu ħsieb it-tempju. Għalxiex? Biex inti billi tieħu ħsieb it-tempju l-ispirtu tiegħek u r-ruħ tiegħek ikunu jistgħu iżjed jesperjenzaw il-ħajja 360. 360. Jekk għall-mod tal-kelma inti għandek vettura, karozza. Jien naf. It-top ma ma jaħdimx sat-third, mela allura inti ma tistax tesperjenza veloċità. Qed tifhem? Jekk inti għal mod tal-kelma għandek żewġ punchers, mela allura inti l-karozza qed tiha battikata l-magna xi ttittija dik il-battikata mhux qed timxi normal għax għandek it-tajers mifqugħin. Jekk inti għandek ġismek mhux jiffunzjona sew għax tpejjep ħafna, għax tixrob ħafna, għax qed tiekol ħafna mbarazz, qed tifhem? Għalhekk l-ewwel semmejt li s-sistema hija gambetta minn kull aspett. Minn kull aspett, sewwa, l-edukazzjoni tkisserlek moħħok għax għaliex mhux kulħadd magħġun u magħmul biex jgħaddi mill-istess lembut kif is-sistema tgħallimna minn meta nkunu żgħar, għax min iħobb jaħdem electrician Min idejh itwegħ għal affarijiet manwali, min moħħu jtih għall-matematika, min iħobb jinnaf ipitter. Aħna m'aħniex magħġunin għall-istess affarijiet, imma s-sistema qed tgħinna, speċjalment li ara li għaddejjin minna bħalissa. Kollha professuri, kollha inġiniera, kollha avukati, kollha tobba. Le, le aħna m'aħniex hekk. Aħna magħmulin Karattri differenti, konxi differenti, pjaċiri differenti, talenti differenti, talent x'inhu? Talent li tkun ġibt miegħek. U ħa nagħti eżempju, jiena npenġi, inħobb inpenġi, mili ma npenġi għas naf kemm il-sena, ili naħseb fuq 11-12 sena ma npenġi. Hemm jiena minn meta kont żgħir, kont inpenġi, ovvjament, dejjem nevolvi, dejjem nipperfezzjona lili nnifsi f'penġi għax inti inti meta titwieled dejjem isek skuża ħa nsemmi persuna kellha inċident allura trid tgħaddi minn terrapija, trid terġa' ddarr il-ġisem u l-moħħ speċjalment, psikoloġikament trid terġa' ddarr il-moħħ, trid terġa' ssaħħaħ il-muskoli, in-nervituri, it-tendons u dawn l-affarijiet, sewwa? Allura, il-ġisem qisu kellu accident wara li miet u jrid jerġa' jibda jitgħallem. Fil-verità mhux jitgħallem, irid jerġa' jibda jiftakar il għaliex il-konxju jibqa' miegħek, l-ispirtu jibqa' miegħek. Sewwa mela l-ispirtu qed juża l-ħajja. biex jesperjenza fil-ġisem, il għaliex il-ġisem huwa tat-tielet dimensjoni materjali u aħna qegħdin fit-tielet dimensjoni, fid-dimensjoni materjali. Sewwa? Issa, mela meta inti meta inti tkun wasalt ċertu evoluzzjoni f'ħajtek, sewwa, eh, irrelevanti minn ħaddieħor fejn wasalt, fejn wasal ħaddieħor, inti tibda tinduna li inti konxjament avvanzajt iżjed minn ħaddieħor. Tirrealizza wkoll li ikkonxjament hemm persuni illi avvanzaw iżjed minnek. Sewwa? Inti iżjed ma tevolvi fil-konxju, iżjed issir smart, iżjed issir matur. Sewwa? U iżjed tibda tħares lejn il-ħajja minn aspett differenti. Iżjed ma tevolvi, iżjed tiġi indipendenti mis-sistema. Sewwa? Dawk in-nies illi konxjament għadhom żgħar m'għattihomx tort. Għalhekk jiena ma nħobbx naħli ħin ma' min Skużi, hu injorant? Għax min hu injorant ma jridx jitgħallem għax konxjament għadu żgħir, qed jara ħares mill-perspettiva ta' konxju baxx illi l-politiċi qegħdin hemm għalik, sewwa, illi din is-sistema hija magħmula għalik, le, fil-verità din hija trappola mill-bidu sal-aħħar. Mhix se noqgħod nidħol fid-dettalji, min għandu moħħ Sewwa, jaf x'qed ngħid. M'għandekx għalfejn tkun konxament evolut, jiġifieri b'mod estrem biex tinduna x'inhu jiġri f'din is-sistema. Però iżjed ma tevolvi fil-konxju, iżjed sa tiddistakka ruħek mit-tentakoli tas-sistema. Jiena inħossni alien f'din il-ħajja, inħossni litteralment alien. Jiena niftakar snin ilu ridt ninqata' mis-sistema, totalment ridt ninqata' għax ħassejtni għalija ma bnejtx inħossni komdu. Allura mbagħad kien qatagħli qalbi l-accountant qalli impossibbli għax inti tiġi isek outlaw, totalment outlaw tiġi, sewwa, qas tista' tirfes fuq it-tarmak. Allura inti trid tabitwa. Fl-istess ħin, iżjed ma evolvejt, minn għaxar snin jew tnax-il sena jew minn meta kont mort tkellimt mal-accountant Lau, ovvjament jiena evolvejt iżjed. U naturalment tibda tiddistakka waħdek minn mas-sistema, ma tibdiex tagħti kas sa ċertu punt, jew inkella qisek tirrilaxxa daqsxejn mid-dixxiplina spiritwali li jkollok għax tiġi aljenat għaliex ma jfissirx għax inti evolvejt sa tali punt b'mod konxjament, jiġifieri inti infallibbli jew inkella assumejt kontroll assolut ta' ġismek, le, le, la għadek ġo din il-ħajja tesperjenza t-tielet dimensjoni mela inti għadek trid titgħallem ħafna. Issa, u hawnhekk se nasal għad-domanda ta' can it lillian zammit. Il-ħajja li qed ngħixu preżenti hija waħda minn miljuni, minn miljuni li rridu ngħixu f'din id-dimensjoni. Sewwa waħda minn miljuni. Issa, jiddependi fejn wasalt skużi konxjament inti. Qed ngħid miljuni illa li biex il-moħħ il-perċezzjoni tal-moħħ tipproċessa il-gauge biex niftehmu inti kemm trid tagħmel u fejn wasalt u seba' ħodalhom. Jiġifieri jiena ma nistax nagħti perspettiva ta' kemm irridu ninkarnaw għax dawn huma affarijiet li hemm ħadd ma jafhom. Jew għall-inqas jiena ma nafhomx ħa ngħid hekk. Issa fl-evoluzzjoni tiegħi naf ċertu affarijiet il għaliex itteppjajt f'ċertu prattiċi spiritwali,

tiegħi, jiġifieri, sewwa, jew inkella biex biex jiftħuli xi xi naf xi xi bibien ġo moħħi. Le, jiena li għamilt kollu irrealizzajt li jiena wasalt li jiena li jiena lest lest li nagħmel ċertu affarijiet u għamilthom. U għamilthom għax irrealizzajt b'dawn il-potenzjali li għandna f'ġisimna, sewwa. li qegħdin hemm għand kulħadd u jista' jagħmel użu bihom kulħadd. Issa, mela, litteralment, eh, litteralment, hemm ħafna u ħafna u ħafna taraġ, taraġ, f'din id-dimensjoni waħda. Meta inti titla fil-quċċata, Titla' fil-quċċata ta' din id-dimensjoni wara ma nafx kemm-il ħajja, wara ma nafx kemm-il esperjenza, wara ma nafx kemm-il darba titmut, tmur l-infern jew purgatorji biex tinħasel, illa x'aħna mhux darba mitna, aħna mitna fuq li mitna fuq li mitna, issa nerġa' ngħid, din biex il-moħħ jipperċepixxi, biex il-moħħ jipproċessa, għall-mod tal-kelma, persuna mietet mitt darba u nkarnat mitt darba. Persuni oħra mietu għoxrin elf darba u inkarnaw għoxrin elf darba. Persuni oħra illi evolvew iżjed minn daw illi mietu 50,000 darba u inkarnaw 50,000 darba. Iġifiri il-konxi huma differenti u dawk illi evolvew għal mod tal-kelma ħamsin elf ta' u li mietu għamu ħamsin elf darba dawk il-konxu tagħhom qiegħed avvanzat mhux ħażin. Jiena ma nafx kemm darba mittu nkarnajt m'għandix idea, imma nista' ngħid illi niftakar daqsxejn b'mod imċajpar żewġ żewġ ħajjiet preċedenti tiegħi waħda illi kelli xi għedewwa spiċċajt eh, ridu joqtluni Litteralment difnuni ħaj, sewwa, u tqajjimli s-sewf din meta, mhix meta msemmija issa, min naf meta qisu jiġi r-riħ tagħha, is-sewf iqum li qisni jaqbadni dehxa, sewwa. U ħajja oħra fejn jiena nħoss illi kont pittur, fi żmien remot, u dak illi nsejħulu talent illum, Sewwa, dak tkun ġibtu miegħek. Għalhekk l-ewwel bdejt insemmi jiena bdejt bdejt nevolvi naqra naqra fit-tpennġija tiegħi fuq xi ħaġa li ġibtha miegħi minn ħajja oħra jew minn ħajjet oħra, sewwa qed dejjem inġorrha miegħi, il għaliex il-konxju qed jippriserva l-karattru tiegħek, il-personalità tiegħek, l-imħabbiet tiegħek, il-memorji tiegħek, il jien naf il-biżgħat tiegħek, l-emozzjonijiet tiegħek, Sewwa, jiġifieri il-konxju jippreserva dan kollu. Il-moħħ fil-ħajja għandu konnessjoni mal-konxju kbira. Imma ladarba l-ġisem imut, il-moħħ imut miegħu. U inti meta tinkarna jerġa' jkollok ġisem ġdid, ovvjament moħħ ġdid. Imma l-konxju, il-hard drive, hemm tibqa'. L-istess ħaġa, inti dejjem tibni tarġa tarġa, tarġa tarġa tarġa. Jiddependi kemm Eżempju f'din il-ħajja jiena qed inkun qed nipprova nkun konxju kemm nista' biex ma naqax fin-nasba tas-sistema, biex ma naqax f'gambetti inneċċessarji, biex inkompli nevolvi għalkemm naqa' kemm il-darba, ta' eżempju għidt fit-trappola tal-Covid fis-sens illi ħriġt nipprotesta u hija ħaġa tajba, qajjimna ħafna nies, organizzajt protesti, ġejt immultat mill-pulizija, ħafna minn dawn l-affarijiet. Ġifiri, persuna li evolvit ħafna għastati kasom dawn l-affarijiet. Ma tatix kasom dawn l-affarijiet. Enerġija ħażina, pass l-ura, ħallija tgħaddi. Ela li xinti tħalli jekk inti tħalli l-enerġija tiġda ħadd kaxkrek magħha. Sewa, Allura qed nipprova jien, issa qed nerġa' nieħu s-saħħa tiegħi lura. Meta qed nara dan il-Gvern jgħaffeġ, tgħaffieġ, tal-qalb ta' Ġesù u jixxuttja bil-kontra kemm jifla, sewwa pajjiżna kisru. Mhux għax għandi ċertu mħabba lejn nazzjonalisti, ta' m'għandi l-ebda mħabba, nassigurakom lejn l-ebda partit jiena. Jiena persuna naġixxi b'mod indipendenti, b'mod newtrali, m'għandi mħabba lejn l-ebda politika, lejn xejn li jappartjeni f'din is-sistema. Sewwa, issa, mela, kemm għidt Lillian Zammit, inti meta tlesti, ħa nsejħilhom hekk, il-livelli kollha ta' din id-dimensjoni speċifika partikola li qegħdin ngħixu bħalissa le ma ssirx ispeċi t'Alla. Sewwa, inti Tinżgħar il-ġisem darba għal dejjem x'ħin tlest il-lezzjonijiet kollha u inti tkun immasterjajt, tkun ikkontroll, assumejt kontroll tal-lezzjonijiet kollha ta' din id-dimensjoni speċifika partikolari, inti se tinżgħar il-ġisem tat-tielet dimensjoni u ġisem fiżiku ma jkollokx bżonnu iżjed. Sewwa? Ħa mmorru fir-rigward tal-iskola. Jekk inti tgħallimt il-lezzjonijiet kollha illi hemm bżonn li titgħallem fil-Year One, sewwa, mela x'se jiġri? Mela inti għaddejt mill-eżamijiet kollha, jien naf, tas-suġġetti kollha, u ladarba għaddejt mis-suġġetti kollha inti x'jiġrilek? Inti se titla' fid-dimensjoni li jmiss. Inti se titla' year two. Ejja ngħid, ejja nħarsu lejha minn aspett ta' skola. Jekk inti għaddej, jekk inti lestejt il-lezzjonijiet li kellek titgħallem f'din l-iskola partikolari, mela inti Biddilt l-iskola, tlajt f'dimensjoni ikbar u neħħejt l-uniformi illi kont tilbes f'dik l-iskola. Issa ilbist uniformi oħra. Mela allura dan il-ġisem tat-tridimensjoni inti se tneħħih. Once li tasal fil-quċċata tat-tielet dimensjoni se tneħħih u se tilbes il-libsa Mhix astrali, se tilbes il-libsa kristallika, l-ġisem kristalliku. Il għaliex inti, ir-raba' ir-raba' dimensjoni u hemm dik id-dimensjoni eterika dawk se taqbiżhom. Inti ovvjament dejjem se tmur tinħasel hemmhekk. Sewwa, se tesperjenza dik il-plane fid-dimensjoni astrali, jiġifieri l-ogħla livell tad-dimensjoni astrali, biex inti taċċessa l-ħames dimensjoni. U l-ogħla plane, l-ogħla pjan, l-ogħla livell tar-raba' dimensjoni huwa dak li jissejjaħ paradise. Paradiżo. il-ġenna, il-ġenna, inti trid tgħaddi mill-ġenna biex titla' fil-ħames dimensjoni. Sewwa? U inti mbagħad se terġa' tibda mill-bidu, mill-bidu, għax se tibda dimensjoni ġdida, inti isek meta biddilt skola, se tmur ġo skola oħra, seta', isek se tibda mill-bidu imma fil-verità se tkompli tibni fuq dak li diġa' tgħallimt. Aħsbu naqra, il-ħajja l-istess ħaġa taħdem, l-istess perfettament, hekk taħdem il-ħajja. Sewwa, minn tarġa għal oħra, dejjem titla' dejjem titla'. Issa jekk inti l-iskola ma tajtx każ u rid tkun injorant, x'se jiġrilek? Se toqgħod ripita, jiġifieri jekk inti Is-sigaretti ma qtajthomx f'din il-ħajja, mitt u erġajt twelidt, erġajt inkarnajt, inti se tarġa' taqbad is-sigaretti, se, ħa terġa' tirrepeti kollox. Jien qed insemmi ħaġa waħda, is-sigaretti, issa aħna bħala bnedmin għadna qed nitgħallmu hemm ħafna affarijiet illi rridu niddistakkaw ruħna, aħna rridu nneħħu il-wires kollha tas-sistema minn magħna u dak li toffrilna s-sistema ladarba inti tiddistakka ruħek totalment minn ma' din is-sistema, inti tla' int hemm fuq u tneħħi l-libsa. Sewwa? Il għaliex din id-dinja partikolari inti għażilt biex tiġi hawnhekk, sewwa, għażiltha inti din id-dinja biex tinkarna hawnhekk, illa għaliex hawnhekk din hija dinja tal-emozzjonijiet, sewwa, u inti kellek bżonn tgħaddi minn ċertu lezzjonijiet f'din id-dinja. Tajjeb? Jiġifieri, xejn ma jiġri b'koinċidenza. Xejn. Kollox jiġri għal raġuni. U ħafna mid-drabi nagħżlu aħna xi rridu xi rridu biex nitgħallmu. Mela, wasalna 25. Biex nirrispondi lil Martes Magro. Martes Magro. Lil Kenneth Lillian Zammit, nixtieq inkompli daqsxejn żejra qabel ma nirrispondi lil Martes Magro. Hemm ovvjament wara l-ħames dimensjoni mbagħad hemm is-sitt dimensjoni, u mbagħad hemm is-seba' dimensjoni. Wara s-seba' dimensjoni inti qisek lestejt. Inti mbagħad se tgħaddi għal numru tmienja, numru tmienja x'inhu? Mela fil-mużika In-numru tmienja huwa l-oktav tas-seba' dimensjonijiet li l-ġodda li jkun hemm imbagħad wara l-ewwel seba' dimensjonijiet. Jiġifieri għalhekk din il-ħajja infinita, għalhekk Ġesù kien qalilna illi aħna ma mmutu qatt ma mmutu qatt, ma bdiex jirreferi għall-ġisem, beda jirreferi għall-ispirtu u għar-ruħ. Jiġifieri seba' dimensjonijiet, seba' dimensjonijiet warajhom, seba' dimensjonijiet oħra. Ara aħna kemm aħna kbar u iżjed ma titla' iżjed se tissaħħa. Hawnhekk naħseb għandek punt, kenit Lillian Zammit meta għad li ssir xi tip ta' Alla. Ma nafx hekk imma jiena jiena iżjed inħares lejha Għax allat ma jeżistux. Allat il-pagani jsejħulhom hekk, aħna enerġija. Aħna enerġija infallibbli. Aħna enerġija infinita. Aħna enerġija perfetta, multidimensjonali. Infatti l-ispirtu u r-ruħ meta jiġu nkapsulati ġol-ġisem jiġu limitati ħafna. Trid taħsel lilek innifsek, trid tiekol, qatt ma tikolx tmut. Tittgħallem lil moħħok għax tibqa' isek babbu. Jiġifieri, il-konxju diġà jaf kollox, imma ladarba jiġi nkapsulat ġol-ġisem b'moħħ, għax il-moħħ toqba, eh? Sewwa. Ladarba l-konxju jiġi nkapsulat ġol-moħħ u r-ruħ ġol-ġisem, immaġina dawl! Kemm se jaqalgħu ġo fihom? Immaġina int qiegħed l-università trid tmur tal-primarja biex tgħin lill-istudenti tal-primarja kemm se ssibha iebsa biex tgħallimhom dawn. Jiġifieri r-ruħ u l-ispirtu diġà jafu kollox, multidimensional. Imma biex jerġgħu jesperjenzaw kollox mill-bidu, dawn daħlu ġol-ġisem u issa ġew limitati ħafna. Allura ma tistax tagħmel hekk, ma tistax tagħmel hekk, ma tistax. Imma xi kultant ikollok xi deja vu, tkun għaddej minn x'imkien, tajt kemm qed inħossu familjari dan il-post issa, jisni kontaw qabel imma moħħok ma jistax Ipoġġih f'postu. Għax meta inti ġo fik tkun tafhom l-affarijiet, imma l-moħħ jikkrolla. Għax ix ma jibdiex jifhem il-moħħ. Il-għaliex eżempju, jien naf mitt sena ilu meta kont hawn jew mitej sena ilu jew tliet mitt sena ilu ma kienx hawn din il-fabbrika, dil-kruha, kien hawn bosk. Allura l-moħħ jikkrolla. Imma r-ruħ u l-konxju jħossu, well inti diġa kont hemm darba oħra. Mela, ħa nagħlaq hawn b'dan l-ewwel video, ħa nagħmel video ieħor għal dak kif innestih nippostjah, ħalli nirrispondi lil Martes Magro.